ah, maja maja mpaka moka nyal pimu ni kata ah mano weya weya ba pana mano mpaka moka mano koro ketho nying ng'ato swali macha to ngeraje apenji tu kare macha mae mumi iwacho niya ni you are your food is enemy to the you are, uh, uh, yani chim, gima ng'ato chamo nyalo bedo sumu ne ng'at machielo Hey, hey, hey. Kata yie yie ni en chulo kuoro jothurwa macha to person macha okalo kata mana personal macha gima public ma ng'ato odhi otimo mondo ji mang'eny mondo ne macha rach ziwa li bwana ere kaka kiateka dhi loro ni loro ni fundi loro ni fundi Thot fundi nigi wende ei ot to yudo ka thot fundi be onge kiful. Onego bed ni ko kiful iwinjo chek chek en niya no ok na dhawo. Koro mano to koro adong' api an ema apimo mbaka osuni mopime na mbaka. Eh. Ing'e ni onego bed ni yande sama idwa dhi go kiful e dhode ng'ato ni ng'ato ni kata gi arae sikwongo ing'iyo ka be kiful moro ni e wiye kanyo koro kinwo tigone nyaka joma ni iye makora na bijuma na Kiswahili au nyuma na kanga tu huyu Idrisa ni ni ni, ni, ni akito fungua tu kidogo ani fungua tu kidogo anyi namba tibadhi abedo gichena wacho ni a an jingeni weche jirende ok didonja wacho ni a an bodo no kadwa dhie samoro jogo timo gimoro e yie kanyo andiko piny mano abedo witness mamano to kata koluonga ka police andiko statement maler awacho ni gina neno ka tapenji ok ang'o modhi obede ok gina penjo ni otis tukapo ang'o ma nodhi obede modhi okelo weche gi te nikech awinjo awinjo awinjo ni awinjo ni msito no winjorugo negi hapana msito no timone mana Fundi favor. Mungu fundi ni fundi. Mimi siwezi lala nje. Kama ni hivyo haki ya Mungu please. Basi tisa tisa tisa uh, uba. Ma ubo bire matawa maja uba kendo ndakoreka dok nikech uba kubiga koni. majarege pong' tadira ng'oma iluonge ni iluonge iluonge ni fundi to otiye pong' orege pong' Dho en gi lawe moro kanyo ma nyaka to noneg godo sum. Ing'e ni lawe ne ma korwakoga kodhi e thum to nyaka oduogi wendo. Eh? Lawe, lawe, lawe mar mielo thumno nitie lawe moro. En kok orwako thum nodhi e thum, mano ng'e ni mano ok odhi e thum. Nyaka orwak mana law odhi e thum. Eka odhi e thum mondik ni pongre go pile to mana cham manyien. awinjo awinjo ni mondo ne gibed released nyaka ne gibed ok gin ji ariyo go eko ne gin e ot kanyo mondo ne gibed released giduog gikuong gi release mana gine areas kamondi awinjo ni nyako chodhi oguchu ni sizi ne moro emodhi oro ne balance abat macha ne wich kuot yawa nyaka nyako ma nochikore gi ji dien odhi nochikore gi Hey, hey. Wendo, wendo, wendo dhi iluongo ni work of macha miluongo ni work of same koso work of fame. Macha work of fame. Macha nikech ibedo famous ji mang'eny ng'eyi. Wendo koro ka ng'ato gachwiti ne, gachwiti ne omera no biro. Welo ka tu biro slip over, ah, rwakre uru ma kapo ni emergency owuoke. Ah, to inyalo kony. Chala chala gi joma dhi wuoth. Werwa kodi maler to yanda we rwako marach. Koro kapo ni iyudo accident gimoro dhi koro kata kidhi ifent ei ji, irwakori maber midum mamit. To koro iwacho ni ng'ani ofend yaw ne uru mondo oga muya. Idhi rado gi gimoro nono underwear ogajore ka terminus.